nom mema obiara akye ɛnnɛ da yi so. Ɛyɛ da a Onyankopɔn ayɛ na ɛtwa sɛ yɛde anuonyam ne nidie ma no. Sɛnea yɛn nyinaa yɛnim no, abɛhia sɛ yɛfa ɛkwan bi a ɛte sei so na aberɛ ne aberɛ nyinaa yɛtutu yɛn ho fo sɛnea ɛbɛyɛ a mmerɛ a yɛte fie yi mu no ɛnkɔba sɛ yɛwerɛ bɛfi yɛn Onyankopɔn ne n'Asɛm. Na mɛkɔ so asrɛ wo sɛ, sɛ woyɛ Okristoni yi, wobɛkɔ so wɔ mpaebɔ mu kɔpem sɛ mmerɛ a ɛyɛ den sei no Onyankopɔn bɛnam yɛn mpaebɔ so ahu yɛn mmɔbɔ na wayi afiri hɔ de ama yɛn. Adɔfoɔ, ɛnnɛ kasa a mepɛ sɛ me ne wo kasa fa ho, mato din sɛ Caring for Aging Parents. Sɛ w'awofoɔ, wo nananom a anyini no, wohwɛ ɔmo. Na ɛyɛ a na ɛyɛ wo wiase ɛnɛ yɛwɔ mu yi sɛ Bible ɛkan wɔ Romanfoɔ nwoma etire a ɛyɛ baako nyimu aduasa baako. Ɔse yɛni dɔ, yɛni tema biara. Na ɛnɛ saa na aba na ɛwɔ ewiase. Sɛ awofoɔ bi nni dɔ ma wɔn mma, na mmɔfra bi a wɔanyini aduru wɔn mpanin mfeɛ so nso a, ɛtwa sɛ wɔhwɛ wɔn nanom ne wɔn agyanom, wɔn nananom no nso nyɛ saa mfa mma wɔn maamenom ne wɔn nananom ne wɔn agyanom. Hyɛ no nso sɛ meka sɛ aging parent a, ɛnyɛ wo maame ne wo papa nko ara, wo nana bi ka ho bi. Ebia ɔpanin bi a mmerɛ bi ɔfaa wo tetee wo sɛ ɛba na wofrɛ no ma a, wofrɛ no da a, wofrɛ no nana, ɔno nso ka ho bi. Sɛ saa nkurɔfoɔ yi bɛyɛ mpanimfoɔ a, Ɛkwan bɛn na yɛn ani a yɛwɔ ahoɔden mprempren sɛ yɛbɛhwɛ wɔn no, yɛde hwɛ wɔn? Na yɛahunu sɛ mprɛn bebree mpo deɛ ɛyɛ sɛ yɛayɛ bɔ wɔn bɛyie ɔha adwene dodo. Ɛsiane sɛ ebia sɛ ɛmo na ade bɛma no a, ɔsi mi nni mɛdi fufuo. Wobɛnya adaagye awɔ fufuo no awie no nso ɔsi daabi mɛko adɔ mo na afa mo na abere a menni. Nti mmerɛ bi mpo a atwam no na yɛtaa bu mpanyinfoɔ a ɛte sɛ te saa sɛ sɛbi wɔyɛ abayifoɔ. Nti obi akɔtena kuro mu mpɛ sɛ ɔbɛba fie all because ne maame ha adwene all because ne nana yi ɔha adwene adɔfo nom yɛnyi ntum sɛ onipa bɛyɛ abɔfra saa bɛyɛ panin no na obi na abrɛ ho nti atwa sɛ ɔdɔ ne nidi a Wo maame ne w'awofoɔ nya maa wo no, wo nso wo retɛne saa ɔdɔ ne nidie no ara de ma wɔn. Nti yɛn yɛn kasa bɛbɔ mu mpo yɛka kasa bi sɛ, sɛ obi hwɛ wo turu kɔhwɛ nkwa a, yɛnturu saa onipa no nkɔhwɛ owuo. Anaa mpo sɛ, sɛ w'awofoɔ hwɛ wo ma osi afifie a, na etwa sɛ wo nso wohwɛ wɔn ma wɔsi etutu. Saa kɛɛ no a wɔde maa wo naa no, saa na ɛsɛ ɔretwɛn ne de ma wɔn. Ɛno nti wo nso yɛ ɔbaatan a, mesan so nam asɛm kɛn so ɛretu wofo so fo sɛ, wo nso kae hunu sɛ, ɛhwɛ a wode bɛhwɛ wo mma no, ɛno ara nso na wɔn nso wɔde bɛhwɛ wo, nti hyɛ no nso. Nti ɛnnɛ da yi a wo ba wɔ hɔ na wanya sukuu kwan na woka kyerɛ no sɛ wonni sika na mmom wotumi nya sika ɛtɔ ntoma atwa yie ntoma wode bi kɔyɛ akwankyerɛ ne adeade no kae sɛ mmerɛ bi bɛba a ɛbɛba sɛ Saa akwadaa no, ɔno na ɛba abɛhwɛ wo. Nti deɛ woyɛ no nnɛ yi no, ebia na ɔkyena ɛbɛda ne tirim ma no nso wayɛ obi. Nti ɛnkɔma abaatan ne wɔn a ayɛ mpanimfoɔ atwa sɛ wɔhwɛ abaatan nyinaa, mekyɛ abaatan ne mma nyinaa. Sɛ woyɛ ɔbaa na woanyini aduru mpɛmpɛnsoɔ bi a, ɔwofoɔ bi ɔhwɛɛ wo sɛ ɛyɛ wo nana, ɛyɛ wo maame, Ɛyɛ obi a wotena ne nkyɛn sɛ maame nyin a etwa sɛ wohwɛ no a, yɛ saa, na ɛno no, nhyira wom. Ɛno nti na asɛmmisa ne sɛ, 'Meyɛ dɛn na meyɛ saa na metumi de hyɛ Onyankopɔn anuonyam? Adafonom, deɛ edi kan a ɛsɛ sɛ wohyɛ no nso ne sɛ, you have to be grateful. Ɔka First Thessalonians chapter five verse sixteen. Bible se adeɛ nyinaa mu yɛmfa nnaase mma Awurade. Ɛsiane sɛ ɛno ne Awurade pɛ wɔ Christ Jesus dini mu. Ɔdɔfoɔ sɛ wobɛnya wo maame, wo papa, wo nana bi, maame bi a ɔhwɛɛ wo, papa bi a ɔhwɛɛ wo, sɛ ɔte ase mprempren no, ɛyɛ nhyira kɛseɛ paa. Nti ɛno no ɛyɛ sɛ woyɛ very grateful to God. Ɛsiane sɛ obi nya manka ɔne ne maame atena ase adi nkɔmmɔ for the last But onya. Obi nya ne ne papa nkɔmɔ bi a ne wɔ di a wanwie adi no for the last but wanwie. Mekae sɛ bɛyɛ mfie mmienu ni me nana ɛbɛwu. Mekɔɔ ne nkyɛn wɔ takwa weekend na yɛ memena mefiri hɔ ɛm sɛ dwoada. Na mekɔɛ no mekae sɛ me ne no ɛha me kakra. na wɔabɔ bayerɛ ampesie, ɛna me sɛ mendi bayerɛ ampesie, mɛdi paano, paano wɔ hɔ. Ɛna obisa me sɛ meba mede paano bae. Ɛna me nso mebisa no sɛ meba mede bayerɛ bae. Nti sɛ mamfa paano amma a, mamfa bayerɛ nso amma. Nti sɛ ɔmfa paano no ma me ɛne bayerɛ no nso menni. Nti me weekend a medi no wɔ hɔ no, ɛna fon bi ekura me ɔkaa sɛ memfa ma no. Na me sɛ daabi okura bi memfa ama no. Me baayɛ kuada ne ho kuada aduro dɛ me furo ne ho kuada ɛna me nana efiri mu na aseresɛm a ɛwɔ mu ne sɛ fɔn no a ɔte ase na ɔregye no a manfa ama no no na afei nka menyaeɛ anka mede fon no ɛbɛto n'adaka ho ma no de akɔ but ɔte ase no manfa ama no nti ɔdɔfoɔ da onyankopɔn ase mpo sɛ wo maame wanyini na ɔte ase ɛyɛ nhyira mpo ma wo Nti ɛyɛ sɛ sɛ worehwɛ no a wode naase mpo ma Onyankopɔn. You have to be grateful for your parent life. Ɛsan sɛ mfie a wadi no a wɔrehwɛ wɔn no, ɛnyɛ obiara na nya saa mfie no. Ɛnɛ obi da so ti nisuo ɔkae kwan ne maame faa so wuyɛ ɔkae kwan ne papa faa so wuyɛ ɔkae kwan ne nana bi faa so wuyɛ still ɔte ne suo Esiane sɛ baabi a na anka etwa sɛ ɔde no si wɔ abrabɔ mu no, owuo nti wantumi amfa no ansi hɔ, ɛna owu gyaa no. Nti firi hɔ na n'abrabɔ nyinaa ɛyɛɛ basaa. Firi hɔ na ne sukuu bi a ɔkɔ ɛyɛɛ basaa. Mekae akataasia bi a ne ne wɔ sukuu, secondary school. Na ne papa efiri mu. Nti waa onim sukuufoɔ nkwadaa nkwadaa agya yɛasi soɔ yɛkɔgya yɛ classmate wɔ yie. Na ɛkɔ a yɛsua no abaayewa no yɛsua no sɛ, a da a wo a wowui deɛ sukuu yi mawie. Ampaara mpaara nso sɛ onyame amfa ne ho angyim ɛma classmate foɔ ɛtɔ da bi kora yɛanyɛ contribution a nka Abigail wanwie sukuu. All because n'agya afiri mu. Nti sɛ wowɔ wo deɛ bɛsi nnɛ na woayɛ panyin po a wotumi kɔ ne nkyɛn modi nkɔmmɔ mokasa fa nkɔla berɛ mu abrabɔ ho Da Onyame ase wɔ ho. Nti sɛ woyɛ a, you do that with a grateful heart. Sɛ a, ah, mede Onyame ahyira me. Sɛ sɛ m'awofoɔ bɛgya me hɔ mpo a, wɔanya me hɔ awerɛhoɔm. Anyɛ koraa baabi a atwa sɛ mesi no, wɔde me asi. Ɛna me nso meyɛ biribi atua wɔn ka. Ade biara yɛbɛyɛ biara mu no, situation biara mu no, Bible se yɛmfa ɛho nnaseɛ ɛmfa ma Awurade. Ɛsiane sɛ ɛno ne Awurade pɛ. Nea ɛtɔ so mmienu, mese practice the golden rule. Sɛ wonim golden rule wɔ Kristosom mu. Matthew chapter 7 verse 12. Ɛdɛ na Bible ka. Ɔse, nea wopɛ sɛ yɛyɛ ma wo no, saa pɛpɛɛpɛ yɛ ma afoforɔ. Tiawa. Enti ɛhwɛ a wo Nyame yɛ wo adom na woyɛ panin na wontumi nkɔ mma a wopɛ sɛ wo mma de hwɛ wo no, fa saa hwɛ no wo nso fa hwɛ w'awofoɔ. Enti deɛ wode yɛ w'awofoɔ nnɛ yi no, kae na hunu sɛ mmerɛ bi bɛba a wo nso wo mma de the same thing bɛyɛ wo. Ma menkae wo asɛm bi. Sɔfo Andy Ben Kofi kaa asɛm bi mmerɛ bi wɔ ha. Sɛ awarefoɔ bi a wɔte na barima ne maame ɛbɛtena wɔn so. Na nea ɔbaa no yɛɛ ne sɛ n'adwene yɛ ne sɛ maame no ho ahomti nti ɔde no akɔhyɛ boys quarters ketewaa bi mu ɛna wapɛ dadeɛ plate ɛyi eh, sorry taaboo bi de ayɛ plate maame no biribiara yɛ taaboo ɛna ɔde ma no ɔde ma no aduane no ho ahomti ɔma ne mma fie mpo Enti da koro maame no firi adwuma baeɛ no, na ne ba abarimaa a wadi bɛyɛ six years nso afa taabo a ɔresensene ho. Ɛna ne maame bisaa no sɛ, me ba na taabo a wafa ɔsensene ho pɛ sɛ wode yɛ dɛn? Ɛna akwadaa nka kyerɛ sɛ, o maame pɛ sɛ meyɛ atere. Mesuasua atere yɛ. Na sɛ wo nso wonyini a, mede ama wo aduane sɛnea wode ma me nana aduane naa. Ɛhɔ na maame no frɛɛ papa no ka sɛ, Ɛɛ, me wura, deɛ aba nie o, saa yɛ anhwɛ yie ara yɛn mma yi na yɛde yɛ wo maame yi, nti yɛnkɔyi wo maame mmra fie. Nea woyɛ no wode yɛ wo awofoɔ no, wopoopoo wɔn ani, wo maame yare mpo na ɔfrɛ wo a wonkasa ne ho, ehe w'adwene dodo a wankoten na ɛyɛ yi a aba ne nna ayare ba ɔkyena yareba saa ɔkyena wo nso wo ma de bɛyɛ wo. Practice the golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. Enihwɛ a wode nhwɛ w'awofoɔ nnɛ yi, alapa a wosopa wɔn, wɔfrɛ wo pa a wonkɔ, w'adwene yɛ sɛ woayɛ panin, wo maame wo papa wabɔ akokoro ntumi ntu mmirika nni w'akyi, nti wodi no atɛm pefee ne w'afa ho na watwi afa so na wokɔ. Mm, ɔba no ɔresua, nti ɔkyena ɔbɛyɛ obi, na mmom Mɛma wo werɛ afi no anka sɛ, Ɛɛ, mantetew dɛm, wo ara na woyɛe. Yɛwɔ silent train sɛnea asɔfo ama yɛate aseɛ mpre bebree no.